Illum ħa niddiskutu l-proposta ta' riġenerazzjoni għal-Librerija Pubblika Ċentrali. Fil-programm għandna magħna lil Mark Camilleri f'isem il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u lil David Felice f'isem l-AP Valletta. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u Architecture Project Valletta ingħaqdu bil-għan li jesploraw il-potenzjal għar-riġenerazzjoni taż-żona tal-Librerija Pubblika Ċentrali filwaqt li jipproponu wkoll spazji u użi ġodda li jistgħu jiġu introdotti fil-Librerija Pubblika Ċentrali. Mark, David nilqagħkom fil-programm. Grazzi lilek, Rachel. Grazzi, Rachel. Mark, tista' jekk jogħġbok tgħidilna x'kien il-kunċett wara dan il-proġett? Ehm, iva, mela, ovvjament, hemm eh, naqas font ukoll waraj li tajjeb namel. L-ewwel ħaġa biex niċċara il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktib mhuwiex responsabbli mill-libreriji pubbliċi. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktib huwa responsabbli mill-industrija tal-ktib. Imma l-libreriji pubbliċi huma parti importanti mill-infrastruttura tal-industrija tal-ktib. bħal m'huma l-ħwienet tal-kotba, bħal m'huma anka ċertu stabbilimenti ta' divertiment fejn nagħmlu l-attivitajiet bħal tnedijiet ta' kotba. L-industrija tal-kotba għandha ħafna spazji li jintużaw mill-pubblikaturi l-awturi tagħha u ovvjament il-libreriji pubbliċi huma parti essenzjali minn din l-infrastruttura tal-industrija. Sfortunatament, il-libreriji pubbliċi fil-Furjana huma fi stat ta' abbandun, ilhom fi stat eh, ta' abbandun għal diversi snin U aħna qed nipproponu dan il-proġett biex nirreġenerawhom, nerġgħu nqajmuhom u nagħmluhom bħala post vera attrajenti li jista' jiġbed in-nies. U dak huwa l-interess tagħna. Aħna l-interess tagħna huwa li jkun hemm iktar nies li jużawhom il-libreriji. u ovvjament biex jużawhom il-libreriji n-nies iridu jkunu attrajenti. Ma jistax ikollok bini fi stat ta' abbandun. Dak huwa l dik hija l-proposta tagħna li naħseb jien hija pjuttost raġonevoli. David, meta Mark avviċinak b'dan il-proġett, x'kienu l-ħsibijiet tiegħek u forsi anke ta' IP Valletta? X'metadoloġija użajtu biex wasaltu għal dak li ħa nispjegaw li ssemmi adad fil-programm? Ah, ma' Mark u t-tim tal-Kunsill konna nitkellmu ħafna dal-aħħar li xed naħdmu flimkien fuq fuq proġett li huwa taħt id-direzzjoni tal-Kunsill li huwa l-Mużew Mużew ta' Letteratura fil-Belt. U kważi kważi diskussjoni nifet waħedha fis-sens li konna diskutu diversi drabi kif anki kif il-ktib madux forsi daqshekk fiċ-ċentru ta' ħajjitna meta kien. Meta, meta Mark beda ħireġ din l-idea, l-ewwel ħaġa li li li derinna kien li l-ewwel ixu, l-ixu prinċipali hija l-aspett urban tal-proġett. Tal-istadju aħna per se mhux li tkun interessati per se fl-operat tal-librerija u kif di tiffunzjona, derinna li dik hija xi ħaġa li tiġi wara u hemm hemm hemm espert dan is-settur. L-interess tagħna kien kien differenti fis-sens illi kif ukoll eh, semma Mark illi din hija eh, eh, librerija qiegħda ferja illi hija dominata mill-karozzi u u illi hija fiha per se ma tistidnekx illi tuża dik dik l-erja. U dik kienet xi ħaġa li aħna xtaqna nibdu kompletament. Il-bażi ta' xogħol minn dejjem huwa r-riċerka. Aħna nħobbu ngħidu li kull proġett ta' dan it-tip li tagħmel irid ikun abbażi ta' dak li inti tirriċerka u tistudja fuq il-post. U żgur li f'dan it-tip f'dan il-proġett partikolari hemm ħafna x'wieħed jara u jifhem qabel ma jibda. jipproponi soluzzjonijiet għal problemi, trid tidentifika f'mod ċar il-problema li trid tipprova solvi. Mark, David semma proġett ieħor li huwa interessanti ħafna u forsi qabel ma David jispjegalna x'e jipproponu. Tgħidilna naqaf il-proġett li semma il-Palazz tal-Kotba x'inhu dan għas-semmija li qatt ma semgħu bih. Ekku, aħna għalhekk qed naħdmu mal-AP għaliex Diġà għandna proġett magħhom, sejrin tajjeb ħafna magħhom, il-proġett miexi tajjeb, prattikament aħna bħala Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb konna akkwistajna binja tal-Gvern li kienet abbandunata l-Belt, dal-palazz kien qiegħed jaqa' u kellu s-saqaf qed jaqa' u kellu prattikament il-ħitana tjaqaw miegħu ġifieri u ħadni ħahna u bdejna nirranġawh. Sejrin tajjeb ħafna ġifieri il-proċess ta' restawr sejjer f'livell avvanzat ħafna u l-għan huwa illi minn dan il-bini nagħmlu ċentru għall-industrija tal-kotba u fih ħajkun hemm ekku kif qed tgħidu intom ħajkun hemm mużew tal-kotba, ħajkun hemm ħanut tal-kotba, kafeterja u b'hekk ħajkun qed iservi biex in-nies jiltaqgħu f'dal-post. u jieħdu gost jissoċjalizzaw u jistgħu kemm jixtru l-kotba u kemm jesperjenzaw l-istorja tal-letteratura u tal-ktieb Malti. Importanti binja bħal di u anka hija l-istess raġuni għala qegħdin nirrestawraw qegħdin nipproponu biex nirrestawraw il-libreriji pubbliċi. u għaliex aħna għalkemm nemmnu ovvjament illi il-bejħ tal-kotba online huwa importanti ħafna u aħna fil-fatt qed nagħmlu ħafna miżuri biex ngħinu l-pubblikaturi imorru online u jkollhom preżenza qawwija online. Aħna nemnu illi fl-industrija tal-kodba il-bricks and mortar xorta għadu importanti ħafna. Għaliex l-industrija tal-kodba hija industrija kulturali. Issa l-industriji kulturali kollha kemm huma sewwa, speċjalment l-industrija tal-kodba, Jibbażaw ħafna mill-kummerċ tagħhom fuq l-avvenimenti. Fil-fatt aħna għalhekk morna ħażin f'dawn iż-żminijiet għaliex taħt il-pandemija ma nistgħux nagħmlu avvenimenti. Issa qed niftħu bil-mod imma xorta għadha ftit ta' sfida. Jiġifieri prattikament. Jekk eżempju ħa toħroġ ktieb, l-aqwa mod kif tippromovi t-tnedija tal-ktieb tiegħek huwa billi tnedih fiżikament ġo stabbiliment u n-nies jiġu jiġu għall-ktieb imma n-nies jiġu wkoll biex jissoċjalizzaw, biex jieħdu xi ħaġa, biex jieklu xi ħaġa, jixorbu xi ħaġa. Jiġifieri dan l-element fl-industrija tal-kotba għadu essenzjali u aħna qegħdin naħdmu biex nisfruttawh dak l-element minn diversi aspetti u. Grazzi Mark, immorru lura għall-proposta ta' riġenerazzjoni għal-Librerija Pubblika Ċentrali. David, tispjegalna ftit x'qed tipproponu wara r-riċerka u l-analiżi li l-AP Valletta għamiltu? Ah, Mela taħdem fuq proġett ta' dan it-tip, kull ħafna drabi tkun qed fittex dik il dik xi ħaġa illi illi illi tista' tittraġġi ruha f'idea ċentrali b'saħħitha. U ehm, dan il-każ li kien ġara kien illi illi waqt li konna fuq il-proġett u tagħmlu riċerka u niddiskutu dak li konna naraw. U ftakart xi snin ilu kont rajt il- il-biografija ta' Ċiċeru li kienet ta' Robert Harris. U fakritni ħafna illi illi eh, ħafna drabi fil-biografija jissemma kif Cicerun kien kien ħobb jaqra ħafna fil-ġinin tiegħu. U fil-fatt sibna sibna quote minn wieħed mill-notamenti tal-ħajja ta' Cicerun li għad dokumentata tajjeb ħafna illi kienet tajt illi ġerun qal illi jekk għandek ġnien fil-librerija mela m'għandek bżonn xejn aktar fil-ħajja. U kien laqatni l-mod kif qiegħda, fis-sens illi ġnien fil-librerija mhux il-librerija bil-ġnien. U dik kienet naħseb il-bażi ta' dak li xtaqna nagħmlu bdejna ngħidu bdejna naħsbu fil-mod illi bdejna ngħidu illi hemm bżonn illi illi dik iż-żona tiġi riinterpretata f'ċertu mod illi l-librerija titqiegħed żona li hija hija landscaped illi tingħata lura lill-komunità u rajna wkoll l-opportunità li wieħed jista' minħabba l-pożizzjoni tagħha fejn qiegħda. Mhux wisq il-bot iktar il-barra mill-belt hemm il-proġett tal-Majkas tal-Mużew tal-Arti Kontemporanja U ovvjament, mill-banda l-oħra, il-librerija hija eh, fis-support tal-belt. Allora rajna ftit l-opportunità li anki bħala esperjenza li taqqat iseket ħejt linja fej taqqat il-kuntest kemm tal-Mużew tal-Arti Kontemporanja li tisir, tisir lejn il- librerija ċentrali u mbagħad li laħaq lejn l-entrata l Belt Valletta. u għadna jekk da jsir f'kuntest ta' landscaping prominenti, mela l-esperjenza tan-nies titjieb u therefore anki l-esperjenza tal din tista' tgħin l-esperjenza tal-ktieb innifsu. David, tispjegalna il-mod kif irreċerkajtu il-madwar, kien hemm xi landmarks storiċi forsi li ddeterminaw l-analiżi finali tagħkom? Fini, l-anma storiċi huma dominanti fis-sens li forsi wieħed ma tantx jarafa illum il-ġurnata, imma hija l-lokazzjoni tal-librerija hija mqeda fiħdan waħda mill-iktar partijiet interessanti tas-sistema ta' fortifikazzjonijiet. U din again hija xi ħaġa li biżmin nħduha for granted tintilef u l-mod kif nużaw il-post jintilef kompletament dak is-sens ta' identità storika tal-post. Fil-fatt parti importanti li mbagħad ħarġet minn din ir-riċerka hi napprezzaw li n-nies jużaw karozza, però jista' jsir titjib ta' minn fejn ta' l-aċċess vejkolari u ta' kif jintuża tintuża ż-żona għall-parkeġġ. Jiġifieri l-aspett storiku huwa dominanti f'dan il-każ, anki l-fatt li l-bini tal-librerija huwa bini li kien sar iktar minn mit sen ilu kien jintuża bħala barracks tal-Ingliżi. Da kollu jgħin biex jiżviluppa l-esperjenza tal-post, però jrid ikun espost f'ċertu mod illi n-nies jistgħu jikkomunikaw miegħu. Ir-rispons tan-nies u l-kmamar tal-aħbarijiet kien tajjeb ħafna, iżda nitkellmu fuq dan iktar eh, il-qudiem. Mark, il-proġett ambizzjuż ħafna, x'miżuri qed tara li jittieħdu biex il-proġett ma jaqax widnej torox? Ara, proġetti bħal daw ġeneralment imorru l-qoddim jew għax ikun hemm interess kummerċjali u jkun hemm xi kuntrattur qed iħallas xi partit u jkun irid imexxi l-affarijiet malajr. Jew inkella jkun hemm komunità kbira ta' nies illi qiegħda qiegħda titolbu u l-partiti politiċi bekk jaraw dik bħala inċentiv biex iġibu l-voti, iġibu l-appoġġ tan-nies. Mbagħad għandek l-aspett li ieħor insomma tat-teknokrazija fil-gvern li għandek nispali fil-gvern illi daw ġenwinament iridu jagħmlu l-proġetti, iridu jagħmlu l-affarijiet u jipprovaw imexxu. Issa aħna għanna edin fit-tieni u t-tielet speċi jisu kategorija, għax l-ewwel kategorija da mhuwiex proġett kummerċjali, għalkemm aħna naqblu li jkun hemm ħwienet meta l-proġett isir, eżempju jkollok restaurant Ikollok bar, ikollok ħanut tal-kotba, ikollok ħanut ehm, eh, li jbieħ ħaffarijiet eh, prodotti kulturali. Eh, bħal kotba u CDs, eżempju, għala le, jew LPs, għax illum l-LPs qed jerġgħu jiġu nvoga l-LPs. Ehm, Ġifieri aħna qegħdin fil-kategorija fejn għandna komunità tal-kittieba l-pubblikaturi li dawn iridu l-proġett, jaqblu miegħu u jixtiequ jarawh isir. U mbagħad għandek nies fil-gvern illi jogħġobhom ukoll nies ġifieri teknokrat li jogħġobhom il-proġett. Issa l-gvern biex ikun inċentivat, illum il-ġurnata naqa' iktar diffiċli għax illum ir-realtà hi li l-Partit Laburista li qiegħed fil-Gvern għandu maġġoranza kbira ħafna. U li jiġri u li qed jiġri sfortunatament f'dawn iż-żminijiet Peress li l-Partit Laburista għandu maġġoranza kbira, ma tantx jagħti każda x'jgħidu ċertu gruppi ehm, eh, iktar modi fl-affarijiet tiegħu u fuq il-prioritajiet tiegħu u ma tantx għandu inċentivi biex jagħmel affarijiet oħra għax kif qed ngħidu għandu maġġoranza kbira l-elezzjoni qisu ħa jirbaħha żgur. Allura inti qisek taqa' naqa' fir-riskju ta' complacency meta għandek dik is-sitwazzjoni u tista' taqa' anke fir-riskju ta' ta' ċertu eżempju arroganza wkoll, imma ħalli ma nidħlux fiha dik. Iġġifieri għandna ħafna affarijiet kontrina. Sewwa, għaliex il-Gvern qisu ma tantx għandu inċentivi biex jagħmel affarijiet bħal daw, għax l-elezzjoni ħajrbaħa xorta. Jiddependi ġifiri minn rieda tajba. Ġifiri issa naraw, rieda tajba nemmen illi Hemm nies li għandhom fil-Gvern rieda tajba, hemm nies li forsi ma tantx, imma sfortunatament ħa jkollna niddependu minn dil-ħaġa. Kieku l-Partit Laburista qiegħed jiġġieled għall-voti kieku tkun iktar faċli għalina. Għaliex din hija xi ħaġa li ovvjament il-komunità tagħna taqbel ħafna magħha. Anke għall-pubbliku ġenerali jaqbel ħafna magħha, il-proġett int għoġob, intlaqa' tajjeb. Il-Partit Nazzjonalista qabel miegħu wkoll mal-ewwel. Imma mill-ġdid il-Partit Nazzjonalista qiegħed jiġġieled għall-voti. Il-Partit Laburista mhux qiegħed fl-istess sitwazzjoni. Jiġifieri issa naraw. Nispera li jkun hemm biżżejjed rieda tajba illi l-proġett isir u jekk isir ukoll il-proġett importanti li jsir fuq il-linji li qegħdin nipproponu aħna u mhux isir xi ħotel jew xi ħaġa bħal dik kif riedu jagħmlu seba' snin ilu. Mark, semmejtu erba pilastri importanti li dan il-proġett iserraħ fuqhom meta nedejtu l-informazzjoni. Hemm it-titjib tal-viżabilità u l-aċċessibilità, hemm it-tisħib u żieda ta' spazji ta' ġewwa kif ukoll ta' barra, li jiġu provduti serje ta' spazji flessibbli sabiex ikunu diversifikati l-attivitajiet, u ħinijiet tal-ftuħ estiżi li jżommu l-librerija ħajja u miftuħa sa tard bil-lejl. Issa jiena l-iktar li l-iktar waħda li nħoss li jgħidu Efresh u Breteer hi li insistejtu fuq l-ispazju pubbliku. Kif tħarsu li dan l-ispazju jibqa' vera pubbliku? U qed nistaqsi għax eżempju l-Muża hemm l-ispazju pubbliku tal-bitħa li fil-ħinijiet tal-ftuħ wieħed jista' jgawdi. Iżda ħafna drabi ssib l-imwejjed tar-restorant li jkunu qed jokkupaw dan l-ispazju. Kif tħarsu li l-ispazju jibqa' b'mod liberu għan-nies li jridu jgawdu minnu? Ekku, ehm. Aħna nemmnu bis-sħiħ li dik iż-żona għandha tibqa' spazju pubbliku. Jiena naqbel li jsir kummerċ u negozju, mela ma naqbilx? Importanti fil-pajjiż li jkollna ħafna kummerċ u negozju ħalli mmexxu l-ekonomija, jkollna x-xogħol. Imma fl-istess ħin, Għandna problema hawn Malta ta' nuqqas ta' spazji pubbliċi. Ġifieri il-bilanċ tlifnieh aħna bejn l-użu kummerċjali tal-art pubblika u l-użu pubbliku tal-art pubblika, ġifieri l-art tal-Gvern, il-bilanċ tlifnieh kompletament. Mhijiex xi ħaġa li ġiet taħt dan il-Gvern, din ilha għaddejja 30 sena dil-ħaġa. U issa ilħaqna punt fil-pajjiż fejn ma tantx għandek fejn tista' toħroġ u tgawdi l-arja, tgawdi lin-nies, tgawdi lill-ħbieb fi spazji miftuħin u pubbliċi għall-kwiet mingħajr ħafna problemi. L-ispazji pubbliċi qegħdin dejjem isiru iktar rari. Issa l-ispazji pubbliċi huma importanti għas-soċjetà għal ħafna raġunijiet, għas-saħħa, għas-saħħa mentali, da inti ma jistax ikollok pajjiż toroq u restaurants biss għax qisu dawn l-aħħar snin Qisu ħlief ħotelt. Toroq. Hekk hekk qisu l-pajjiż qed ninżviluppawh. Issa l-Muża eżempju, proġett sabiħ u proġett tajjeb. Hemm ukoll il-MICAs. Imma anke l-MICAs, il-MICAs eżempju, użaw spazju sostanzjali minnu biex jużawh bħala car park. Issa dak ukoll ħafna ħela ta' spazju. Aħna għandna proġett fejn ħa nkunu qegħdin nużaw spazju pubbliku, nikkonservawh u niftħuh għal ħafna iktar nies u ħa jkun aċċessibbli għal ħafna iktar nies. U dan huwa bżonn bħalissa fil-pajjiż. Fl-istess ħin, għandna l-librerija pubblika li qiegħda hemmhekk, li ħa tkun kif qed jgħid David ġo spazju pubbliku f'forma ta' ġnien. U b'hekk ħa jkollna, bil-proposta tagħna, xi ħaġa vera ta' valur kemm għall-pubbliku, kemm għas-soċjetà u kemm għall-pajjiż inġenerali. U dawn it-tip ta' proġetti, Neqsin minnhom u għandna bżonn ħafna iktar minnhom. Ma jistax ikun illi kull proġett kbir illi jsir huwa ħotel. Jien mhux qed ngħid li l-ħotels huma ħżiena. Jien ġieli kont naħdem ġo ħotels meta kont żgħir u kont għadni student. U mnell għandna l-ħotels Malta. Imma tlifna l-bilanċ kompletament. U ma jistax nibqgħu għaddejjin b'din rata għax inkella ħa nitilfu kollox. Issa għandna l-librerija pubblika, xi ħaġa ta' valur għaliex il-librerija pubblika toffri servizz lill-pubbliku, toffri servizz importanti u nixtiequ naraw illi mhux talli tkompli toffrih dak is-servizz, talli tkun iktar aċċessibbli, talli toffri wkoll spazju pubbliku. Talli toffri post fejn in-nies jistgħu jissoċjalizzaw, joħorġu l-familji, tista' ġġib it-tfal tiegħek u tagħmel ġurnata mal-familja. U dawn huma affarijiet illi għandna bżonnhom f'Malta. Anzi, jien ngħid illi iddisprati għalihom mhux għandna bżonnhom bħalissa. David, Mark, ir-rispons tan-nies milli stajt nosserva kien tajjeb ħafna. Eh, min għax jgħid li ġieli sab diffiċli biex jifhem fejn hi l-librerija, min qal li l-madwaru mifquħ bil-karozzi. X'kellkom, x'rispost kellkom wara li nedejtu din il-proposta? Kolli nammetti, aħna konna xi ftit sorpriżi mir-reazzjoni u mir-rispons tan-nies, fis-sens li rajna interess mhux normali ħafna iktar mis-soltu għal dan it-tip ta' proposta. Ħaġa li ehm, għalina kienet xi ftit ta' esperiment sa ċertu punt kienet illi Jina, tinkwetani ħafna ċentralizzazzjoni bla l-affarijiet, li aħna isna għedin eh, soċjetà tagħna donna qed tippretendi tistenna u tippretendi li jkun hemm ehm, idea ta' dan tip joħorġu biss mill-awtoritajiet. Jina seb li kan wasal iż-żmien li niksru hawn. Ehm, naħseb li tillimita ħafna dak li l-idea li noħorġu bihom u dak li nistgħu nagħmlu. Mhux bil-fors jien fl-opinjoni tiegħi dawn l-affarijiet għandhom joħorġu minn settur u naħseb naħseb hemm ħafna entitajiet fil-privat illi għandhom l-istess interess jifmu kemm importanti li jkollok librerija ta' kwalità. Fatt interessanti li dal-proġett ġie endorsjat mill-Kamra tal-Kummerċ. U jien naħseb dak huwa pożittiv ħafna għax jekk il-Kamra tal-Kummerċ li m'hemmx għalfejn noqgħod nispjega naħseb eh, x'rwol importanti għandha it-tabbir ta' ekonomija ta' pajjiż, tifhem ukoll hi illi u importanti għal pajjiż li kollu librerija u u l-ispazju ta' madwara ta' ċertu tip, nasib li u tajab ħafna. Li kien interessanti wkoll għalija u però tal-affarijiet importanti li toqgħod fittex naqra u tajt aħem mal-kritika x'inhi. U dan kien naħseb kien interessanti, ma dan mhux li kien hemm ħafna minn dak, però ħaġa laqtitni ħafna hi illi xorta jkollok xi nies li jikkummentaw illi imma toħdux l-ispazji tal-parkeġġ għax dawk importanti. U tifhem illi mela vera għandna problema f'dak is-sens u vera li l-indirizzaw l-ewwel. L-ewwel mod illi anke tibda tgħid imma possibbli illi kulħadd jaħseb li biex imur il-belt jew il-furjana irid bil-forsi imur bil-karozza tiegħu. Ġifieri hemmhekk ejja ngħidu li hemm forsi problema aktar kulturali ta' mill infrastrutturali. Ehm, u oħra li forsi sfortunatament naħseb l-iktar kritika li dispieċi li naqra għax turik forsi kemm fl-instat ikunu l-affarijiet, Xi kumment ta' nies li jgħidu imma l-investiment fil-ktieb illum m'hemmx kollox online mela xi ħadd qed jaqra llum. Jekk skużani, jekk nieħdu dak it-tip ta' kummenti bis-serjetà naħseb li huwa prova oħra ta' kemm importanti li proġetti ta' dan it-tip isiru kemm malajr kemm jista' jkun. Mark, x'qalulek? X'kien ir-rispons tiegħek? Għandu raġun David u speċjalment fuq tal-karozzi. Hemmhekk iż-żona bħalissa hija żona mill-isbaħ. Waħda mill-isbaħ żoni li hemm hija prattikament prime site hemmhekk, sewwa? U tintuża bħala parkeġġ. Issa, parkeġġ, diġà għandek il-car park kummerċjali żewġ passi 'l bogħod, waħda. Jiġifieri parkeġġ jeżisti. M'hemmx problema ta' parkeġġ. Eħe, trid tħallas. Imma din hija normali. Jiġifieri aħna għandna naqa' kultura tal-karozza li mhijiex sostenibbli u mhix qed tkun konduċiva għal dat-tip ta' proġetti għaliex hemmhekk dejjem aħjar ikollok ġnien u jkollok spazju pubbliku li jistgħu jgawduh il-familji milli jkollok parkeġġ. Għax kif qed ngħid, parkeġġ diġà għandek żewġ passi 'l bogħod għandek il-car park. U t-tieni ħaġa l-belt m'hemmx għalfejn tmur bil-karozza. Ġifieri issa qed jagħmlu l-ferries ukoll, ħa jagħmlu ferry wkoll il-Kalkara, ħa jagħmlu ferry ġdida. Il-mezzi ta' trasport alternattivi qegħdin jitjiebu. Is-servizz pubbliku tal-linja tjieb ħafna wkoll. u l-belt bħala post ċentrali ma tantx tagħmel sens laqqas li tidħol bil-karozza. Ġifieri di kultura naqa' Maltija u naqa' kultura mnejka għax barra minn Malta, all right, ma tmurx fil-belt bil-karozza. U jekk ħa tmur fil-belt bil-karozza, ħa jġegħluk tħallas. Hekk hekk taħdem is-sistema barra minn Malta u tħallas ħafna. U parking ovvjament mhux sa ssib. Jiġifieri di aħna Malta biss nippretendu li nipparkjaw eżatt wara l-bieb. u mhijiex tajba din kultura għax inti Malta pajjiż żgħir u ma jistax ikollok kullimkien bil-karozzi inkella ħa nifgaw f'xulxin. Jiġifieri il-proġett tagħna jagħmel sens f'termini ta' aċċessibilità għax l-ewwel ħaġa anzi mhux talli hekk talli ħa jkun iktar il-libreriji ħa jkunu iktar aċċessibbli. Għaliex biex tinżel in-niżla għal-librerija m'hemmx għalfejn tirriskja ħajtek ittajrek xi karozza inti u miexi għal-librerija għax bħalissa tirriskja ħajtek tkun qiegħed tinżel il-librerija għax hemm bankina għax hemm ġifieri għandek in-niżla toqgħod qudiem l-Excelsior u jgħaddu l-karozzi minn ħdejk. Qiegħda kif ħa tħajjar inti l-familji bit-tfal u l-ommijiet illi jmorru f'dal-kundizzjonijiet. Ma tagħmilx sens il-ħaġa. Mela allura nkomplu nsaħħu s-servizz pubbliku, nagħmlu dat-tip ta' proġetti u jkollna sistema iktar sostenibbli. iktar possibilità biex in-nies jistgħu jiċċaqalqu u jikkonglomeraw fi spazji b'mod iktar liberu. David, Mark, qed nitkellmu fuq ir-riġenerazzjoni tal-madwar tal-librerija u biex xieraq insaqsikom, xi qrajtu dan l-aħħar? All right, ehm, jiena bħalissa qed naqra biografija ta' Caravaggio bħala ehm, bħala ghost, ġifiri, bħala entertainment, għax jiena naqra ħafna affarijiet ħabba xogħol u hekk, imma bħala ghost qed naqra l-biografija ta' Caravaggio eh, illi ħarġet riċentament. Il-ktieb kitbu Andrew Graham Dixon u ktieb Malti illi qed naqra dan l-aħħar ukoll ovvjament hija l-bijografija ta' Mintoff ovvjament ħarġet riċentament mill-SKS u qed naqra dak il-ktieb ukoll hu ovvjament. Illum inserta Il-ġurnata li qed nirrekordjaw dal-programm illum inserta l-Bear Day ta' Mintoff ukoll kumpilazzjoni u għandna t-tnedija tal-film li tin cinemas tas-srib reġgħu saru velenużi ta' Alex Vellagera. Ġifieri interessanti ħafna, inserta t-tajba llum. Eħe, tajjeb ngħidu wkoll li l-ktieb kien parti ippubblikat bil-fond tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb ukoll. Ekku. U inti David xi qraj dan l-aħħar? Jiret naqra ktieb li li ħafna nipprova nevitaħ Capital and Ideology ta' Thomas Piketty. Li segwi ktib ieħor ovvjament li kien eh, kiteb ftit ilu li kien um, capital in the 21st century. Um, Mhuwiex is-settur tiegħi ma l-ekonomija interessani ħafna u naħseb li xogħol li għamel Pikiti dan l-aħħar tas-sens fejn jistudja relazzjoni bej bej l-inegwaljanza u l-ideoloġija, però fuq għandu bażi juża bażi ta' statistika qawwija ħafna. Naħseb naħseb li iktar l-iktar esponenti importanti f'da sens. Però l-kutba tiegħu diffiċli ħafna taqru, allora. Qed indum ħafna. Grazzi ħafna Mark, grazzi David u eżis semmija, grazzi ħafna tal-li tajtuna u iden għal programm ieħor taħt il-qoxra. Min irid iktar informazzjoni dwar dan il-proġett jista' Isegwi lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jew l-AP Valletta fuq il-Facebook, jew jista' wkoll jidħol fuq il-YouTube tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb biex jara b'mod viżiv x'ġie propost waqt il-konferenza stampa. Jiena Rachel Deguara u flimkien mal-mistiedna tiegħi Mark Camilleri u David Felice, insellmulkom.